The Hakha Times online thong chimnak in kan in don than hna. Tuzan thong ka chim dingmi hi November thla ni hlai khat zan lei suimalam pathum tiang ah kan theih khawh tok thong an rak salai. Ralhrang nih Thantlang khua inn zin hnih an khang cang tiah kan theih. Nizan November thla ni hra zan ah ralhrang nih a voi nganak Thantlang khua inn sarih an khangh ṭhan, a dihlak ah inn zahnih an khangh cang tiah kan theih. A voikhatnak September thla ni hleiriat ni ah inn hleikua, a voihnihnak October thla ni kul le ni kua ah inn za le sawmruk le inn li, A voithumnak November thla ni ruk ah inn riat. A voilinak November thla ni kua ah inn hnih le atu a voi nganak November thla ni hra ah inn sarih tiin an khang i a dihlak ah inn zahnih an khang cang tiah kan theih. Hi kong ah Thantlang inn kangh lio viewpoint in a cuan i hman aa thla salammi ralhrang Aung Cho Ngeng Deputy Sergeant cu Chinram kahdohnak hmun pakhat ah a thi cang tiah PDF Mandalay nih an chim tiin Misma News nih November thla ni hra ah an rak thanh. CDF Mindat nih Kora kap a tlum bik minung hlei suri an thah than hna tiah kan thei. CDF Mindat le Kora kap cu November thla ni kwa thok in Mindat Matupi kara Pehtlai in an i kalpi November thla ni riat Mindat in menghlei kua aa hlatnak hmun ah Kurakaap pahra an thah hna. Hihi raltuknak motor pahnih kha kan kah hna i an hmanmi light machine gun a tlaitu tal in a tlawmbik minung pahra an thi i hliammi an tam. Cun mengkul le mengsarih hmun ah Kurakaap ruak pakhat an phum takmi kan hmuh fawn tiah an thanh. November thla ni kua lio menghlei ruk hmun ah Kawl ralkap minung panga kan thah fawn hna. Cun menghlei li hmun ah kahdohnak a cang ṭhan i minung pahnih kan thah hna. An dihlak ah a tlawm bik minung hlei sarih an si lai tiah CDF Mindat nih an thanh. Min Aung Hlaing te phu dantatnak um loin Myanmar ram kong ah kan thin a phang. ti sawsawh lawng si loin UN nih meeting phichuak a thanh tawnmi hi lungrawk an si tiah CSO upa hna nih an chim tiah kan theih. UN Security Council nih lakhruak in November thla niriat ah meeting a auh i an ceihmi phichuak an thanh tikah kan thin a phang ti a si hoi i lungrawk khi a si tiah Myanmar ram CSO upa cheukhat hna nih an chim. Hi kongah Progressive Voice in Daw Khai Oma nih vawleicung ah nawlngeihnak sangbik a simi UNP nih kan thin a phang ti lawng tein cathanh an chuah lengmangmi hi an derthawmnak a si i lungrawk khi an si. Hiti thimphan piak sawsawh in cathanh ṭung i dantatnak a um lomi cu Min Aung Hlaing te phu kha thazaang a pek bantuk a si i an duh tawk in an cawlcang ṭhiamṭhiam ko lungrawk an si tiah a chim. Hi kongah CHRO in Salai Za Uk Ling zong nih UN Security Council nih meeting a tuah lioah Mino hlai nih a ralkap cu Chinram ah a vun benh thluahmah hna i biakinn siseh biaknaklei in a tlawm bik inn kul le inn hnih zong a khang i an hrawh cang. Hi kong hi chanchuah dingah voi tampi kan hal hna nain an cawlcanghnak zei pipa a si lo caah UN kan zumhnak le kan bochan hnanak zong a tlau pah tiah a chim. Cun Women Peace Network in mah Wuwinu nih UN nih mit onghleng te dantat ding a daithlanmi hi ṭihnung tukmi a si. Kum thonghnih le kum hleisarih kum Rohingya pawl cungah miphun cihmih timh le thahnawnnak kong zongah dantatnak a um lo. Hihi a ngaingai ti ahcun UN a tlaknak le an sunghnak pakhat a si tiah a chim ve tiin Khatit media nih a ṭial. Kalemyo ah oxygen dur a puak. Minung pahnih an thi, pakhat aa hliam i sekhan a cungdot zong a rawk tiah kan theih. Nizan November thla ni hra zan suimilam pariat hrawngah Kalemyo Tahan sang Bethany Special Clinic ah oxygen dur a puak i minung pahnih an thi, pakhat aa hliam i sekhan a cungdot zong a rawk tiah theih a si. Hi oxygen dur hi mizaw nih an dawp lioah ruahlopi in a puakmi a si. Rev. Dr. Lalduhoma EMC, church pastor le a nupi mual an liam i minung pakhat zong aa hliam fawn tiah kan theih. Mai Lin Neicer nih Change of Woman Award laksawng a hmuh tiah kan theih. Myanmar ram kong ah US Embassy nih kum fatin a thim tawnmi Change of Women Award cu Mylin Naicer tel in Myanmar ram rammi nu pali nih an hmuh tiah theih a si. Hihi November thla ni kua lio ah khan an pek cang hna. Mylin Naicer cu ni nu timi nu lei cawlcanghnak phu founder ah director a ṭuan liomi a si i Chin nu hna covo kong ah biatak tein a cawlcangmi a sinak zoh in hi award hi an pekmi a si tiah kan theih. Kawl ralkap pakhat hriamnam he Granny Generation Z sinah aa fonh. Tangka singsawm thum an pek tiah kan theih. Kawl ralkap pakhat cu MA phun meithal zungkhat he Granny Generation Z Army KGZ Army sinah November thla na ruk lio ah khan aa fonh cang tiah KGZ nih an thanh. Kawlralkap pa cu lunglawmh caan ah tangka sing sawmthum an pek tiah theih a si. Tuzaan The Hakha Times online thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ral le railak in nan zate himbawm cu hram u.